Үтүө күнүнэн бүгүҥҥү көрсүһүүбүт ыалдьыттара, көрөөччүлэр, истээччилэр тан бэйэбин бастаан билиһиннэриим, ким саҥаран эрэр, кэпсээн-ипсээн эрэр диир буоллаххытына да, саҥа дьоҥҥо бэйэбин билиһиннэриим. Туйаара Жиркова диэммин, Уус Алдан Бэйдиҥэтиттэн саҥарабын. Бу саҥа сылга үктэнээт даҕаны маннык видеочааттары ыытабыт, хамаанданан көмөлөммүт. Онуоха туран тоҕо оннук буоларый диэн билиһиннэриэхпин баарабын эмиэ. Биһиги бу Академия успех вместе системабыт бу тохсунньу уон сэттэ күнүгэр улахан аан дойду үрдүнэн үлэлиир туох проекпыт дьэ бүтэһик түһүмэҕэр кэлээри олоробут. Аһа, бүтэһик түһүмэҕэ а, холбоноору турар. Ол аата буоллаҕына а, сайтпыт, интернет-маҕаһыыммыт үлэлээн, бу а, туох а, хамнас ааҕыллар, осыны бу сайт а, толору а, функционалын кыаҕын ылан а, үлэлээри олорор тохсунньу уон сэттэ күнүгэр. Онуоха диэри бу маннык а, бэйэбит дьоммутугар тахсаммыт, бэйэбитин көрдөрөн, иһитиннэрэн, бу Академия успех вместе диэн чахчы үлэлиир доһуокту, ону кэпсээри, ипсээри бу маннык сыаллаах-соруктаах тахсабыт, дьуолаан буллаҕына, саҥа холбоммут дьоннорго эһэп, тоҕо диэтэр буллаҕына, биһиги проекпытыгар билигин интириэс өссө үрдүөҕэ, өссө үрдүөҕэ уонна Бу билигин хабыс-саҥа бу проект олох төрдүгэр, төбөтүгэр, силиһигэр диэбит курдук да олорсубут бу проект историятын оҥорсор дьон буолаҕыт. Хэп, онон буоллаҕына биһигинниин бииргэ буолун диэн этэн тураммын бүгүн дьэ ыалдьыттарбын билиһиннэриэҕим. Оттон бастатан туран, аа, билиһиннэриэхпин баҕарабын, аа, бу партнербун, олох э, туох даҕаны олох сымыйата суох, э, уҥа илиим, хаҥас илиим, уҥа атаҕым, хаҥас атаҕым диэбит курдук, э, олох э, Бу саамай маннык тирэнэр, көмөлөһөр, аа сүбэлиир, амалыыр, аа кынаттыыр да диэххэ да м партнербар Сардаана Петроваҕа бу туохпун биэрэбин микрофону аа уонна камераны биэрэбин. Аһа уонна буоллаҕына кини оттон эмиэ бэйэтэ ыалдьыттардаах, ону оттон халты билиһиннэриэҕэ. Ыалдьыттар буоллаҕына Горнай улууһуттан холбоноллор. Дьэ эрэ. Мин арахсыаҕым Дьүөкүнүнэн барыгытыгар кэлбит Саҥа дьылынан барыгытын эҕэрдэлиибит уоннаттан утуйаараҕа махтанабын олус үчүгэйдик билиһиннэрбиккэр мин буоллаҕына Сардаана Петрова диэммин, куоракка олоробун. Бу Туйаарыны кытары ровно үс сыл буолла. Январь ыйыгар, тохсунньу ыйыгар билсибитим. Уонна онтон ыла арахсыбакка сылдьабын диэххэ да, киниттэн бу маннык клеточнай ас баарын билэммин, доруобуйабын көннөрөммүн. Онтон хайдах сибээс хайдаҕый хата сылдьар димиэхэ? Да, хайдаҕай кыргыттар? Иһиллэр. Үчүгэйдик көстү. Иһиллэр. Үчүгэйдик көстөр дана. Аха миэхэ үчүгэйдик иһиллэр. Аҥарар көстөр миэхэ. Сибэһэм куһаҕан буола. Аха. Атыттарга үчүгэй быһалаах ти? Үчүгэй аха. Аха, хорошо. Сөп. Сөп. Онтон ити клеточный ас баарын туһунан билэммин туйаарыны илэ көрсөммүн бээтиттэн ыйыттаҕам дьэ онтон ыйытан бараммын алта ый быһа кинини кэтээн көрбүтүм бэрэбиэркэлээммин маннык через соцсети кинини истибитим буолла итэҕэйиэм хоҕото Эм, дьэ, э, бэйэтин илэ көстөммүн, а, манна харах-харах олорон кэпсэ кэпсэттэхпинэ билдит аҕайабын. Эп, ол иһин, а, киниттэн оннук информация кэлбитин, а, 6 ый быһа бэрэбиэркэлээмин дьэ сайын, а, аһаан барбытым. Бу 3 сыла буолар. Хайын үс сыла болар, ол бу аспын аһаабытым. Онтон сылынан курдук дьэ наһаа үчүгэй результаттарым кэлэн барбыттара. Фиброзный кистозный мастопатия суох буолбута. Онтон УЗИм подтверждениета бар. Уопсайынан гинекологическай, женскай ыарыыларым суох буолан испиттэр эмиэ биирдиилээн. Онтон Аны оҕом бронхиальный астмалаах, бэйэм буоллаҕына кырак даҕата наһаа ыарыһах этэ уолум онтон ити ковид саҕана наһаа баары грипп вирус саҕана олох бопторор наһаа бопторор буолан хаалбыта оннуттан медцентрга киирэммит олох учекка туруоран кээспиттэрэ биһигини онтон ыла учекка сылдьыбыт хомойуох иһин Ону уонна саһагар лэһимги уһулбаттар эбит. Ону дьэ аспыт биһигини наһаа-наһаа абыраата. Эп, онон бронхиальный астмабыт биһиэхэ как туох курдук туох диэххэһэбий куһаҕан истории отуох курдук биһиги олохпут хаалла диэхпин баҕарабын онтон ыалдьыбатар эрэ буоллар онно билигин туолатан уже дьарыктанар оннуттан үөрэ-көтө барар он астарын наһаа наһаа сөбүлүүр бу клеточнай астарын бэйэтэ көрдөөн аһыыр оҕо онтон алача көмөлөһөн барбытыгар дьэ академияҕа киирэн барбытым үчүгэйдик ылсан дьэ онно дьэ академияны истэр буолбутум Күнәйе. Онно Андрей Артурович көрөбүн. Николай Артурушевпытын көрөбүн. Через эфир көрөбүн. Онтон Николай Андрей Артурович бүттээттэ саҥа продукцияҕа бэйэбит продукциябытыгар маҕаһыын арыйыахпытигин диэн барда. Ол хас икки хонрааттыгар буоллаҕа диэ. диэн барбытыгар мин наһаа соһуйбутум тоҕо маннык арыйда гин арыйаары гыннагин диэммин онтон наһаа сөп олох хардыы оҥорбут онно хардыы оҥорбутун Иркутскайга бара сылдьаммын онно илэ харахпынан бэйэтин көрөммүн күүс-уох ыламмын хахаһититтэн ото хаста буолан барбыппыт элбэхпаа буолан барбыппыт онно ол наһаа олох астанан аҕай кэлбиппит уонна аан маанайга ол сибирскай продукцияларбытын дьэ Иркутскайтан аҕалбыппыт сылан эрэ өттүгэр буоллаҕа диэн декабрьга онон бу сахабыт сирэ сылтан ордук бу аспытын сии иһдьэбит диэххэ да онтон бу астартан биһиэхэ мен haa үчүгэй результаттар эмиэ баалла мин дьиэ кэргэммэр да партнердар бар да урукку аспыт уже оттон хаалла аха билигин булун хаҥаспытыгар сылдьабыт биһиги ити курдук эмиэ уолун билигин ол бронхиальный астмалаах диэбитим дии ол радиопротектор уонна гидровитин хийһиддьыбыта сөп онтон ты девяносто восемь хебиппит ты девяносто восемь наһаа үчүгэй диэн санаатым уопсайынан хронический ыарыылаах дьоҥҥо ты демонтыков билим бүтэн хааллым уонна ити спортивная лишайга гин китэрэбитиммы тигин наһаа наһаа үчүгэйэбит тиэмэнде броз астаммыт астанныбыт спортивная лишайга дьаһадьыппыт бииркэмҥэ олох буулаабыт аҕай онтон бу кедровый арыынан онна дигидробертитин састаптаах бу аспытын төбөтүгэр биһэммин оҕобун түргэнник үтүөрдүбүтүм Бовсинан оҕо иммунитета мөлтөх буоллаҕына араас ыарыыларга наһаа түргэнник ылларар эбит сэр. Уонна ол иһин бу аспыт биһиэхэ иммунитета наһаа көтөҕөр диэхпин баҕарабын. Онон харыстыыр. Дем. Ити курдук ити үллэһэн бардыбыт, партнерданан бардыбы, партнерданан барды, туохха горнайга бара сылдьыбыппыт, онно баран үлэлээбиппит, бастаан Туйааралыын бара сылдьыбытым, онтон кэнники бэйэм эмиэ бараммын эти презентациялаан кэлбитим, оннуттан курдук кыра-кыралаан хамаандам улаатан кэҥээн иһэр, үчүгэй баай партнердардаахпын, кинилэр мин аhaa үчүгэй результаттар результаттардаахтар сөп.

бу интернет маҕаһыыммыт онтон ити ниша барыта үлэлээтэҕинэ олох сүүс быркан үлэлээтэҕин олох хайдахтаах олох күүстээх интернет маҕаһыын буолуй диэмин олох мин пока эддэрэ пока тэҕэйбэккэ садьабын сөп олох докуманна баарбыттан наһаа наһаа үөрэбин тоҕо диэтэн бу бу аҥардас бу фитопродукцияларбыт астарбыт хайдахтаах биһиги көмүлэ сылдьалларый да доруобуйабытын көннөрдүлэр дьон дьон олоҕун даҕаны тупсардылар диэххэ да бу ханнык эрэ биир улахан проблемалаах киһи эмтэннэҕинэ хас да ыарыытын эмтэниэн сөбө бу биһиги продукцияларбыттан саксес сибиэдэй продукцияларыттан онон Община наһаа уникальнай астардаахтыктан наһаа-наһаа астынабын. Онтон инчи клеточнай баары урукка аспыт кэнниттэн мин буоллаҕына бу омеганы он битабреемина наһаа-наһаа сөбүлүүһүтчэбин. Асыда турдум, уу истим, оны омега сетим. Онна битабреен сехпин сөбөс аһааныйым бараммын. Энергия киирэр, бу уҥуохха иҥин наһаа чугу омега плюс, онна Баттах даҕаны тыҥырах да тыҥырах үүнүүтүгэр иги наһаа наһаа көмөлөх. Онто бите бреем буоллаҕына баар мозговойга наада һэ киһи түргэнник ясность ума тохсех буларыгар да тохсехабит түргэнник tokkуйдуурга да түргэнник

Күн аайы үҥүүлиин хас да капсула сии сылдьабын. Иһим үчүгэйдик үлэлээтин диэн, хата, үчүгэй баатык ыйдьыбакка аһарыттым диэхпин баҕарабын. Дьэ, онно уопсайынан билигин оттон медицинабыт бу биһиги продукцияларбыт диэки көрүөҕүн олус диэн баҕарабын да уонна оҕолор иһин ыарыйдахтарына хим биир бастаан антибиотик анаабаттар дии маннык туох Караттан хаҕылыыллар дити противовируснаа иин диэбит курдук онтон наһаа наһыгырыйдахтарына антибиотик эбэтэр укол онто биһи продукциялабыт сразу кыратык тыгар ыарыйдахпытына ыдьаарыгыннахпытына бу аспытын хиэтэхпиэттэхпитинэ олорбутуйа холобура да тутатына коммуляр диэхпин баар тутатына ол иэн олох хас биирдии дьиэҕэр бу маннык продукция баар булар наһаа наһаа баҕарабын онно Баар аспыт бу аспытыттан элбэх результат атта кэлэ турар оҕолорго даҕаны хаастаах да дьоҥҥо онтон аспыкка дьоннор хуруйаллар ачи түргэнин биир продукцияны иһэн баран үчүгэй буолбутту дииллэр эдэр дьоҥҥо оннук буолан сөбө оҕолорго эмиэ оннук буолан сөбө төһөнөн саастара эдэр да кыра оҕолору түргэнник үтүөрэллэр бу биһи продукцияларбыттан. Онтон хаастаах дьоннор бу хас эмэ сыл ыарыылара хас эмэ хылынан сылдьыбыт, хроническай буолбут дьоҥҥо биллэн турар өр иһиэхтэрин наада. Онон биир ый буолла миэхэ коммуниспыта дии дьоннор эмиэ бааллар. Онон бэйэҕитин иһиллэнэн, бэйэҕит ис организмҥытын, ис туруккутун көрүнэҥҥит аһыаххытын диэхпин баҕарабын, аһаах диэхпин баҕарабын уонна икки ыйынан лах хайаан барыаххыт олох атыннык ыры бу аскытын олох ханаан барыаххыт Онтон дьоҥҥутугар махтанан барыаххыт. Онон сыл ый буолла истим миэхэ коммерспыта диэн бараҕар аны хоччото буох. Онон да конца ыарыылаах буоллаххытына олох ыарыыгытын эмтэниҥ, оннуттан олоххутун тупсарыҥ диэхпин наһаа наһаа баҕарабын. Сөп, уонна уопсайынан киһи Бу астарбыт наһаа үчүгэйдэр дии уонна астарбыт наһаа үчүгэй диэн баран хамсанымыахтарын эмиэ сөбө. Оннук дьоннор эмиэ бааллар. Хүрэҕэлдьээн да хаампаттар, оннук бездействиялыахтарын эмиэ сөбө. Онно обязательно хамсаҥыы наада. Да, бу зарядка шоуруо да буоллун, бэйэҕит даҕаны зарядкаҕыт буоллун, да Манна уу да ууна эбэһээт хэпкэ иһиҥ диэн этэллэр. Сырдаҥаттан киэһээҥҥэ дылы сөптөөх иҥэмтиэлээх аспыт да бу Сахабыт сиригэр наһаа үчүгэй биһи наһаа үчүгэй астаахпыт да биһи именно бэйэбитигэр бастар иҥэмтиэлээх аспытын буоллаҕына бу клеточный аспытын кытары сөпкө аһаатахпытына просто биһи үчүгэй чэгиэн сылдьыахпыт диэхпин баҕарабын да испит испит ыраас буоллаҕына да испит ыраас ЖКТ-быт үчүгэй буоллаҕына бу туохтан бу бэйэбит аспытыттан кэлэр аспыт төһөр үчүгэйдик ону иҥэриниэ этэ биһиэхэ да испитигэр онон эмиэ сөптөөхтүк аһар аһаабакка аһары үлүһүйбэккэ аһаан диэхпин баҕарабын уонна төрдүһүнэн буоллаҕына тыыны Эбитээтиннэ үчүгэпкэ тыыныахха наада. Сорох ыарыыларбыт аҥардас тыымматыт тыым хатаан тыыммаппытыттан эмиэ дьайаллар эбит диэхпин баҕарабын сөп. Мин билим буоллаҕына эмиэ кыратык оннук практикалана сылдьабын тыынынна уонна оҕобун үөрэтэ сатыыбын буолбун өп уолум уолум буола бронхиальнай астмалаах буола маннык аҥаарыгар дылы тыынар маннык иһирдьэ кииллэрбэт олох ол иһин киниэхэ ыарахан оннук бэйэҕит бастаан үөрэниҥ онтон оҕолоргутун эмиэ үөрэтиҥ диэхпин баҕарабын даже билигин миэхэ дьарыктана кэлэр оҕолору оннук тыыннара сатыыбын тоҕо диэтэр оҕо сөпкө тыыннаҕына болҕомтото бираҕар эмиэ үчүгэй буолуон сөп киһи сөпкө тыыннаҕына тыыннаҕына болҕомто ол тугар буолар тугу эрэ оҥороругар, тугу эрэ действуйдууругар, аһа, ол иһин аа, эһиги эпкэ эмиэ тыынарга үөрэниҥ диэхпин аа, сүбэлиибин. Чэ, онно оҕолоргутун оннук үөрэтиҥ. Вот. Уонна э, ол сенаттан хаҕас сирэ хамаандата Күнтэн күн көрдөхпүнэ элбии турар. Бу Аук Якутии чатка күнәйэ киһи бөҕө киирэ турар наһаа үчүгэй баһаҥа кэнниттэн эмиэ элбэх пааһа киирдэ быһалаах түүйэ биһи үөрэбит эрэ бу сахабыт сирэ бу биһиги продукциябытын да билэн эрэриттэн уонна туйаара бу Почти күн аайы буоллаҕа дии тахсан кэпсээн, үчүгдүк статуска информация ыытан, игин дьоҥҥо тарҕатан, ютубугар да буоллун, инстаграмыгар да буоллун, наһаа үчүгэй дык кэпсиир. Ону инник киһилээх буоламмыт бу Сахабыт сирэ бу то продукциябыт туһунан биллэ, оннуттан биһиги эмиэ тарҕатааччылар эмиэ тон ким ханан тугунан сатыырынан да, ким ютубунан, ким статуһунан эмиэ кэпсии сылдьабыт. Анан бэйэбит отто хамаандабытыгар, бэйэбит группабытыгар яттон үлэлээ сылдьабыт. Ол иһин ити кудук тусус пүллээн бара турар, араас оройуоннарга, араас хоту да оройуоннарга тиийбит дьоннор закаастыылар диэн кэлэллэр, онон биир олус-олус дьиҥ биэрэбит. Оннуттан билигин наһаа үчүгэй акциялар буола тураллар дии, фитопродукцияларбыт олох за полцены, да, биоһун бырыһыанара сыана аҥарыгар аҥарыгар эрэ атылана сылдьаллар. Онон бу күннэри олох тутуһаҥҥыт, акциянан сакаастанаҥҥыт мини скалат оҥостуҥ диэхпин наһаа баҕарабын. Онтон маҕаһыыммыт дьэ уон сэттис тохсунньу уон сэттис күнүгэ үлэлиэҕэ да оны то сыанабыт атын буолаҕа. Вот. Онтон карата кылгастык бэйэбин эти кэпсии түстүм. Мин ыҥырыахпын баҕарабын, партнербун, Горнай мытааттан хыдьаар Нюргустана Егорованы, Нюргустана Менаха чугай результаттардаах кини буолан кэргэнин кытары эмиэ манна бааллар партнердар онон Нюргустана баһаалта холбоноргор ынырабын Истэбин да үтүө күнүнэн. Кэстэҕит. Өптө. Дьара үтүө күнүнэн Горнайтан, Мытаах диэн деревнэттэн Егорова Ньургустаана диэн хаҥарабын. Мин бу бастатан туран бука барыгытын саҥа үүммүт айыыт тылынан эҕэрдэлиэхпин баҕарабын. Баҕарым ити дьиэ кэргэҥҥитигэр иллээх-элээх олоҕу, дьолу, соргуну, оҕолоргут, сиэннэргит доруобай буоллуннар. Уонуттан бу мин кыратык бэйэбин билиһиннэрэр буоллахха, бэйэм пенсионеркабын, э, биэс оҕолоохпун, элбэх сиэннээхпин, тыа иһэригэр олорорум быһыытынан сүөһүлээхпин-астаахпын, э, сүүрбэ сэттэ сыл образование сфератыгар үлэлээбитим уонна идэбинэн оҕо уһуйаанын иитээччитэбин. Оннуттан бу бары билэрги курдук бу академияга бу туохылтан туохтан кэлбиккинин диир буоллахха оттон биллэн туран доруобуйаттан доруобуйам айгыраан диэххэ сэп Ол курдук икки тыһыынча үрдэ сыллаахха бэйэм бу улаханнык доруобуйа майгыраан, били хамсык кэмигэр наһаа уһуннук ыалдьыбытым. Үлэбэр да кыайан үлэлээбэт буолбутум. Ол сылдьан Туйаараны Инстаграмҥа көрөммүн туох эрэ аптаах, эмтээх тугу кэпсии олорор этэ хайдаҕар оннук көрбүтүм дьоннор бары наһаа туһаналлар наһаа доруобуйаларыгар тупсарыналлар диэн истэммин Туйаарыттан интириэһиргээн ыытаммын Туйааран Гульнораны сирдээн Гульнораҕа тахсаммын бу клеточный аһылыгы күүрбэ аһыллаахтан иһэн хаҕалаабытым уонна күн бүгүнүгэр дылы иһэ сылдьабын, сиэҕи сылдьабын. Уже төрдө сылым буолбут эбит. Ол курдук оттон бу иһэммин аһааммын диэххэһэп туох бэйэм доруобуйам өттүнэн ол инниттэн даҕа проблемалардаах этим икки тыһынча уһайтта сыллаахха тиреотоксический зов диэн диагноз туруораннар медцентрга көрдөрөммүн ыалдьыбын хаҕалаабытым онтон доруобуйам айгыраабыта диэхпин баҕарабын Ол инниттэн иһим-үөһүм да эгэйдэр этэ, куртаҕым постоянно эгэйдэр этэ. Уонна кэлин бу хамсык кэнниттэн давлением олох түспэт буолбута. Хроническай бронхиальная астма диэн диагноз туруорбуттара. Э, бүөрүм даҕаны кумахтаах этэ. Уонна бу кэлин хронический хондроз туох сколиоз игин диэн диагностара туруорбуттара протрузия грыжа диэн киһи ааҕан сиппэт диэххэ сөп ол кэнниттэн бу клеточный аһылык аһаан бараммын дьэ икки сылынан результат кэлэн барбыта онно бу ыалдьаатар кэмнэр бэл гульнораҕа наһаа махтанабын гульнораттан ылар этим бу клеточнайы уонна бу кэлин былырыҥаттан

наһаа тыыным хааттарар өтөллөр этим уонна бу хронический гипертоник диэн диагноз туруорбуттара онтугайым этэҥҥэ буолла давлением ол курдук оттон ийэм өттүнэн даҕаны ийэм инсуллаан өлбүтэ былырын бииргэ төрөөт убайым инсуллаабыта бэйэбит оннук удьуор гипертониктарбыт ону бу клеточнай иһиэхпиттэн давлением норматыгар түстэ

Онон түгэнинэн туһанан Туйаараҕа уонна ити бу клеточнай аһылга айбыт наһаа өйдөөх бу академият президиэнигэр Андрей Артуровичка олох были низкий поклон диэхпин баҕарабын уонна бу результатым диэним буолар былырын үлэбиттэн икки тыһыынча үһүрбэй сыллаахха кыан илээбэккэмин уурайан хаалбытым иитээччинэн үлэ иһитжаммын уонна бу бу результаттанаммын түөрт сылы быһа сиэммин төттөрү үлэбэр үлэлии сылдьарбыттан наһаа үөрэбин бу киһи дьон ортотугар үлэһи-хамнаһыртаҕына оттон онтон ордук дьол туох кэлиэ диэбит курдук уонна бу тугу иһин хаҕалаабытым былырын декабрьтан кедровитин радиопротектор уонна ли антитих син хаҕаламмын

оҕолорбор сиэтэбин, кэргэммэр сиэтэбин, сиэннэрбэр сиэтэбин. Бу аҕыйах хонуктааҕыта куоракка олорор сиэним градустаан температуранан барбытыгар бу гидровитины кыратык аҕыйах хаапыланнан сиэтэннэр иккис күнүттэн удай температурата түһэн билигин этэҥҥэлэр уонна бу бэйэм улахан сиэним эмиэ сөтөллөн барбытыгар гидровитины күҥҥүс тэһэрдэммин сөтөлүн туох гынаммын Онон оннун бүөлүн эрэ гин ааспыта. Онон наһаа туһалаах продукциялар. Диэхпин баҕарабын. Уонна оттон бу академияҕа былырыын э, декабрь ыйга хайааммын академияҕа киирбитим. Академияҕа киириэхпиттэн ла бу наһаа элбэх хаюеренним, өйдүүн-санаалыын, Бу именно ол туохха эрэ үөрэтэр диэн буолбатах, киһи өйө-санаатын улархайыырга духовнай, духовно даҕаны, бизнес өттүгэр даҕаны наһаа үчүгэйдик үөрэтэллэр. Академиябын бу бириэмэм баарынан архивка көрө сатыыбын. Уонна ону таһынан бу үс марафоҥҥа сырыттым. Умарфоҥҥа сылдьаммын наһаа элбэҕи биллим, көрдүм. Бу именно интернет ситиминэн хайдах үлэлииргэ, бу э, хайдах былааннанарга, бөлү күн хассыыр да күммүн хайдах аҕалыырга диэххэ дылы эрээккиттэн бу ууну иһэргэ үөрэнним диибин уонна ууну мэнээх испэк киһэтим. Ууну иһэргэ үөрэнним уонна бэйэбин сааһыланарга, бу күннээҕи былааны, сыалы туруорунарга Бу кэлиҥҥи марафон наһаа туһалаахтык туһанным дии аһатым бу Туйаара икки марафонугар сырыттым дии. Онон наһаа элбэҕи туһанным. Уопсайынан бу академияҕа кэлбиппин олох кэмсиммэппин. Бу академияҕа киирэммин уонна өссө билигин даҕаны үөрэнэбин, көрөбүн-истэбин. Онуну таһынан оттон бу бэйэм эдэр иилэргэ сүбэлиэм этэ. Отто иһин биири дьиэ кэргэҥҥэ ийэ главнай тутаах оруолу ылар дии саныыбын. Бу дьиэ кэргэн доруобай буоларыгар, сиэннэрэ доруобай буолалларыгар диэн биир ийэттэн тутулуктаах. Ол иһин бу хас биирдии дьиэ кэргэҥҥэ бу биһиги продукцияларбыт бааллара буоллар, олох били ыалдьыбакка эрэ олоруппут этэ дии саныыбын. Мин бэйэм буоллаҕына кыра уолум кэлин сааһыран баран төрөөбүтүм кыра уолум наһаа кыра сылдьан ыалдьар этэ, иринньэх баҕа этэ, биирдэ ыарыыны көтүппэт этэ. Онтугайым билигин төрдүс кылаас туйгун үөрэнээччи уонна э, түтүтү бу икки сыл олох улаханнык ыалдьыбакка биирдэ чэ улаханнык кыратык хайаан ылбыта. Олоҥ ыдьыбакка тэҥҥэ үөрэн сылдьарыттан наһаа үөрэбин. Уонна студентка кыыһым эмиэ куоракка бу продукциялар олох иһэр. Эмиэ били хамсык хаҕана оҕото хаалан хаалбыт түгэннэрдээҕэтэ группатыгар били оҕолор бары ыалдьаннар диэбит курдук. Онон бу продукциялар наһаа туһалаахтар. Хас биирдии эдэр ийэ, дьиэ кэргэн ийэтэ аптечка курдук ылынан ый аайы ылынан хаһаанын ийэ кэргэҥҥитин ыарытыннарбакка көрө истэ диэххитин эбэтин сүбэлиибин мин бэйэм билигин буоллаҕына бу саамай сөбүлээн иһэр продукцияларбынан бу хас күн аайы утуйан турдум даҕаны гидровитиммын иһэбин уонна бу кэргэммин кыттаттан бу кардиовитины иһэбит Ону таһынан бу эмиэ антитиихчиикпитин иһэбит. Билигин наһаа элбэх оҕо ыалдьаллар дии, оҕолор ыалдьаллар детсадка даҕаны көрдөххө коллегаларбыт игин ыалдьаллар, Володя карантина буолаһыртыбыт. Ол тухарыттан биһиги тулуһан бу продукциябытын сиэммит аһааммыт ыалдьыбакка этэҥҥэ сылдьарбыт эмиэ результат дьаһаныыбын. Холобура, элбэх дьонно харгэлаах сиргэ сылдьаныттан иһин киһи көрө-истэ сылдьар буоллаҕа дии. Уонна инэн туоһулаамын холобура бу наһаа үчүгэйдик бу клеточнайы иһэ сылдьарбыттан хайыыбын. Бэйэбин бу туохха диэххэ сөбүй академия кэлэммин, бу Success Together маҕаһыыммыт хоторо арыллыа, бу эйгэҕэ кэлбиппиттэн бэйэбин бу дьоллооҕунан ааҕынабын. Онуттан өссө туох результаттарбыт дьигинэн элбэхтэр. Кэргэним иммиэттэн постоянно давлениетэ тахсар этэ бу кэлин тэҥим иин кытта исиһэн давлениета нуормаҕа түстэ. күн аайы үөрэ-көтө үлэлии-хамныы сылдьабыт. Оннук диэхпин баҕарабын. Бу сырдыына кэлин бу холобура биһигитини туох диэххэ эһэбий? Кини хамаандатыгар баарбыттан наһаа үөрэбин, элбэххэ үөрэнэбин. Оннуттан кини эппит сорудахтарын толоро саттыыбыт. Кини сүбэтин-аматын ылынабыт. Оннуттан хас бу президиэммит Андрей Артурович бу маҕаһыыны сотору арылыннаҕына элбэх дьон туһаныа, элбэх дьон бу бизнес өттүнэн бэйэтин уоҕун финансовай да өттүнэн хайыа диэн эрэнэбин. Биһиги эмиттэн бу маҕаһыыммыт арыларын наһаа кэтэһэбит, Бу бэйэбит ырытыктааппыт туһунан оттон дьоннорго кэпсии сатыыбыт, ылынааччы ылынар, хороох төннөр оттон били туһанааччылар бааллар гынан баран оттойдарын оттон улаханнык хайаабаттар, туһана да сылдьааччылар бааллар. Инньэ гынан оттон бога барыгытын бу академия киириҥ, үөрэниҥ, онно бу наһаа үчүгэй хамаанданы кытта бары бииргэ сыдьаххайыҥ диэн ыҥырабын. Уонна Туйаараҕа, Сырдыыннаҕа бүгүҥҥү эфиргэ ыҥырыккытыгар махтанабын. Миэхэ кылгастык итинник кэпсиибин да Иһиллэр Аһа, дуо? саҕалаа. Иһиллэр. Саҕалаа бу эмиэ Тарта. Горнайтан Сардаана Петрова диэн эмиэ. Аһа, коллегабыт, үөрэннээхпит, дьэ, кэпсээнин истиэххэйин. Мгм. Дорооболорун, барыгытын үүммүт Саҥа дьылынан эҕэрдэлиибин. Бу сылга барыгытыгар баай, байылыат олох тос хойдун, эйэлээх күөх халлаан боллун. Эп, мин буллаҕына бэйэм туспунан эмиэ билиһиннэрдэхпинэ Петро Сардаана диэн Горнай улууһун Мытаах сэлиэнньэтигэр олоробун. Сааһым биэһин аҕыһым, пенсионеркабын. Сөп, мин бу академияҕа кэлбитим диэн эмиэ доруобуйабынан, продукцияҕа, урукку клеточнай питаниеҕа. Манна Бастаан хаҕаланыыта дьэм булланна, хамсык кэннин сүүрбэ биир сылга аан бастаан боруобалаабытым. Клеточное питаниены, ол иннинэ булланна хамсыкка ылларан ото туох даҕаны тумууну иһин аһарбат бэйэм хамсыктан да маппатаҕым диэбит курдук, онно ыкс туохха балыыһаҕа киирэн Дьэ, өр сыппытым. Ол кэнниттэн дьэ тугу киһи хайдах харыстаныан сөбүй диэн интэриэһиргээн инстаграммыйын хаһан кими доктор Максим диэҥҥэ Красной зонаҕа Москваҕа баран үлэлии барбыт доктору булан ону көрөр буолбутум. Хайдах гынары э бу саҥа хамсыкпыт хайдах ыарыы-битий диэн билээри. Ол буоллаҕына кэпсииринэн этэр этэ красный зонаҕа сылдьар быраастар бары туох баат иһэбит тиҥин диэн оннук маннык добавкалары иһэбит, онон эрэ сылдьабыт диир этэ. Онно биирдэ э маннык астара үчүгэй эбит диэн хайдаары төбөбөр охсуллан ааспытта. Онно киһи сыдьа «Э, көрө сыдьаммын Туяра интервью ылбыта доктор Максимтан. Онно боллаана кини ити клеточный питание туһунан кэпсээбитэ. Уонна бу саха сиригэр тарҕатарын туһунан. Дьэ, онно сразу Туяра телефонун булан, онтон сибээстэһэн, Бастакы туохпун аһылыкпын Туйаараттан ылан испитим. Аха. Уонна быллаана ол аспын сразу тугун сөбүлээбитим. Натуральнайын. Састаабым көр- састаабын көрдөхпүнэ барыта аһыы сылдьар аспыт. Туох даҕаны омук аһа эҥин буолбатах. Эһэ туох да побочката суох диэн уонна он иһин итэҕэйэммин ону иһэн саҕалаабытым уонна олу олус диэн сөбүлээбитим олох. Ол хамсык кэнниттэн били киһи сэниэтэ суох буоларын иҥин олоҕо үчүгэйдик суох гыммыта туһалаабыта уонна э, ол продукцияҕа бреме уонча киилэ курдук түһэриммитим дэлби отчуо киин буолар быһылаах этим ону таһааран иин дэлбэ быраабыта холобура клеточный питание холобура икки сыл буолла испитим онтон Бу саҥа продукцияларга көспүтүм, оттон испиппит сыл аҥаара буолла. Онно эмиэ холобура, бастакы питаниеҕа мин ыксаан тиийбит буоллахпына, бу кэлиҥҥи продукцияларга олох осознанно кэллим. ымпыгын-чымпыгын үөрэтэн, э, олох миигин өһө-өһө билээбитим диэн туох бэйэбит бэйэбит тииппититтэн оҥоһуллубут состав-таах буолан ону сөбүлээбитим. Уонна буллаана ол дигидроклероцетин диэммит ол тииттэн ылыллар туохпут составыгар бар веществобут туох бар тымыргын туохкун капиллярдаргын иин барытын олох чөлүгэр түһэрэр диэн Дьэ, ону хаамай сөбүлээбитим. Ол аата кэн капиллярдарын ханнык даҕаны органҥар капиллярдарын үчүгэй буоллахтарына, органын постепенно тупсан барыахтаах. Кини наадалаах эттигин ылар, аһылыгын ылар, кислородун ылар уонна самовосстановление барыахтаах диэн наһаа итэҕэйбитим, итэҕэйэбин даҕаны, он иһин главное быспакка иһиэххэ наада эбит диэн. Олох быспакка постоянно, капельканнан да буоллар иһэ сылдьыахха наада эбит диэн санааҕа кэлбитим. Ол кэмҥэ иһэрим хаҕанна буоллаҕына, тугун ыллахпына, эмиэ чаас табаайта ыалдьар буоламмын, туохпуттан, үлэбиттэн Туохпун доруобуйабын көрүнээри диэххэ чэ, ол саҕана зоптаахпын эмиэ. Онтукпар ол олох зобкун ыллаттар да диэн баран быраастар күһэйиилэринэн диэххэ дуу, чэ уурайбытым үлэбиттэн уонна ол операциялаппытым миҥин. Ол зоппун ылларан бараммын күөмэйим күөмэйбин күөмэйим тугун таарыйбыттар этэ кыайан саҥарбат этим уонна туох э, туох кэнниттэн хамсык кэнниттэн сүрэхпэр уу үөскээбит диэн баһарбыттара инньэ гынан аҕылыыр этим кыайан хаҥарбат этим онтон аа-дьуо бу эмтэрбин э туохтарбын продукцияларбын биир-биир иһэтэлээн туох саҥамыттан иһиллэр чөлүгэр түһэн эрэрдиэхпин баҕарабын эп уонна олохтоһоммутум диэн ол сүрэхпэр сүрэхпэр кардиевитин испитим ол туоҕун уутун суох оҥорбут этэ ити кардиевитин олох очуокка олох үчүгэй эбит туох баар этэ отёгор уонна буоллаҕына Били частайдык туохтуу орвеллыыр, орзеллыыр игин буоламмын постоянно хроническай ыарыыларым диэн гайморит буолааччы, тумуулаатым да бронхит буолааччы, аҕылаатым даҕаны күөмэйим ириҥэрээччи, короче иммунитет кусаҕан этэ. Билигин буллаана уһубу продукцияларга онно туһанар туохтарым бары бааллар. Продукцияларым олоххо диэбитиини ол үрэхпэр туһаммытым, отекпар туһаммытым, э тугу уонна буоллаҕына ити күөмэй ириҥэриитигэр кардиэбитиин эмиэ олох үчүгэйдик туһалыыр этэ. Хайдах курдук күөмэйим ыдьаарыкынна даҕаны киэһэ эмэбин, сиибин, сарсыарда олох хуох балаалар.

Сөп уонна буоллаҕына бу бырааһынньыктар иин кэннилэриттэн испит иин расстройство буоллаҕына ноордоохтор, быардаахтар онно ньыаныылыын иһэбин. Инньэ гынан бу эмтэ э туох да продукциялабын барытын аптека курдук туһанаммын холобура аптекаҕа сдьиотаҕым ыраатта. Бу продукциялары булуохпуттан олох эмтиэни атыылаһа иликпин Урут дьэ туому кэлэр буоллаҕына олох олох пакетынан хаһааны, орбидол диэн, антибиотик диэн, сосательнайым диэн олох оннук бэлэмнэннэхпинэ биирдэ аһарааччы этим. Билигин быллаана бу продукцияларым баалларыттан наһаа үөрэбин уонна астынабын. Уонна дьиэ кэргэммэр барыларыгар туттабын. Мм. Билигин сөбүлээн иһэ сылдьарым диэн бу омега плюс омега плюс уонна кардикидровитин сөп бу омегаҕа уонна кидровитиҥҥа киһиэхэ наадалаах битаминнар почти почти барыта бааллар микро-макроэлементнар инньэ гына мин кинини питание курдук сии сылдьан на постоянном основе диэххэ омеганы иҥин холобура күн аайы ды битэмиини иҥин уонна буоллаана ити кинилэртэн кинилэртэн диибин наһаа иммунитетым тубуста олох тубуста биллэрдик саамай проблемам ол буолааччы холобура он иһин Быйылгаттан эмиэ үлэбэр киирэн үлэлии сылдьабын. Онно детсадка туортубун, медиктыыбын диэххэ, гигиенист диэн. Мгм. Э, холобура, үлэҕэ күһүҥҥүттэн киириэхпиттэн икки волна кэлэн ааста ОРВИ-кэннэ. Уруккута эбитэ буоллар, пока онно баран оҕолорум иннигэр илдьээччи этим. Билигин була этэҥҥэ сылдьабын. Дьон, дьону кытта дьон курдук дьон ортотугар, өссө куоракка баран корпоративтаан иҥин. Инньэ диэн олох үөрэбин, долгуйабын даҕаны. Онтукпуттан. Сөп. Уонна дьиэ кэргэммэр буоллаҕына Кэпсиир буоллахха, паапабыт ити саҥа астан э, день день и ночь диэнтэн иһэр. Кини эмиэ сүрэҕэр проблемалаах. Маны үһүс ыйын сөбүлээн иһэр. Онно улаханнык эппэппит гынан баран э, э, туох э, диспанс тугун көрдөрөн кэлбитэ сүрэҕин. Бастакы көрдөрүүтүгэр буоллаана сразу эмиэ сосудтара бүөлэнэннэр эмиэ операцияламмыта. Онтон икки сырыытыгар уже амаҕын диэннэр ыыттылар. Онон эмиэ продукциябыт туһалаабыта буолуо дии саныыбын. Холобура, э, бу э, дигидрокверцетин олох бу продукцияҕа барытыгар баар. Кини инньэ гынан туохха сосудтарга эҥин олох үчүгэй. Барытыгар туһалыыр буо дии. Уонна студент уолум иһэр, кедровитины сөбүлээн иһэр кини. Кини онно туһанара диэн туох э, прыщигар, юношескай прыщикка Жирнэй кожалаах буолан наһаа тахсар этэ, онтукатыгар туһалыыр диэн этэр. Ырааһырар сырайым диир. Уонна буллана хараҕар хараҕынан мөлтөх минус семь. Военкомакка ыҥыраннар көрбүттэригэр бастакы ырыаттыгар минус семь аҥаар диэбиттэр этэ инньэ гынаннар армияҕа ылбатахтара, онтон быллаанна бу сырыыга эмиэ ыҥырбыттарыгар баран көрдөрбүтүгэр «Мама, минус шесть» диэтилэр. Хымыйалаабыттар быһыылаах диир. Ону билбэтим. Мин санныахпар эмиэ ол Кедровитина көмөлөстө дии саныыбын. Ордук Уонна билиҥҥи аһылыктартан холобура бу баарс диэн батончик ылан олоробун. Бу батончик эмиэ калория да суох, жира да суох, э барыта битэмииннээх, эмиэ аһылыгы да солбуйар, эми да солбуйар диэххэ сөп. Итийдик продукциялар барыта бу «Успех вместе» киэнэ «Success together» киэнэ. бииргэ эрэ диэн буолбатах, барытыгар. Холобура, бастакы били бааттары ханыырбар, көрөрбөр онно барыта биир направление буолааччы ити или кальций, или туох э, аскорбинка, витамин, или ыс эбэтэр аҕыйах штука витамин. Аны онтуккун билиэххин наада, анализтатыаххын наада. Төһөс эйиэхэ Баар да суох, дуу, төһө тиийбэтий, иҥин онтон да сылтаан киһи испэт курдук буолааччы. Онтон бу продукцияларга оннук наадата суох. Кини бэйэтэ бэйэн проблемаҕын булар. Проблемаҕын клеткан, ыалдьыбыт клеткан итэҕэһин барытын толорон биэрэр. Бэйэтэ булар. Он иһин ити антиоксидант дииллэр дии, гидрокверцетина антиоксидант буоллаҕына, клеткан радикалларын толорон биэрэр дии, инньэ гынан чөлүгэр түһэрэр. Онон сүрдээҕин бу махтанабын бу продукцияларга манныгы оҥорон таһаарбыт дьоммутугар, чуолаан Андрей Шаураҕа, бу Сахабыт сиригэр кэлэн аҕалан олох соҕотоҕун геройдуу анньыбыт Туйаара Жирковаҕа, сөбүлүүр менеджербитигэр сырдыынаҕа биһигини Сиэтэн илдьэ сылдьарына иһэрдьарыгар олох туох баар саҥаны барытын бил- билиһиннэрэ турар. Мин наһаа оннук дисциплиинэлээх партнер буотахпын. Э, сороҕор истэбин, сороҕор суох. Дьэ, саамай сөбүлээбитим диэн уу иһэбин. Оттон туһаммытым диэн. Уупун иһэбин. Төһөннөн ууну иһэҕин даҕаны, оччонон очищениен да бараар, клеткаларгар туһалаах иҥэмтэлээх веществоларын тиийэрэ да түргэтиир. Оҕордук ону өйдөөн тураммын иһэбин диэххэ. Э, уоннаттан Саха сирин дьонноро бары Уурдук үчүгэй продукция баарын кэннэ, бэйэбит доруобуйабытыгар хайыһан, кыһаллан, дьоммутугар, дьоммутун, аттынааҕы дьоммутун көрөн-истэн, ону өйдөөн туһаныахпыт диэн, туһаннарбыт диэн эрэнэбин уонна баҕарабын. Сөп, миэхэ кылгастык инник дии. Байыбаларын Дорооболорун. А, Э, Мин кыратык бүтэриэм да, Аха. аҕайах тыл этиэм. Мгм. Э, Кыргыттарга махтанабын. Э, Наһаа үчүгдүк э, тахсан кэпсээбиккитигэр, Ньургустаанаҕа, Сардаанаҕа, э, кинилэри кинилэри кытары бу э, Ленские столбы атырдьах

Харуо кэпсэтэн дьэ инник сынньанан кэлбиппит оннуттан Голайда истэр буоллаххытына хаалыста кинилэргэ кинилэртэн ыйыллаһыҥ продукция туһунан наһаа үчүгү кэпсииллэр онтон бу сардаана бэйэтэ медик үөрэхтээх буолан наһаа үчүгү туспа маннык көрүүлээх этиилээх Кииэхпин барабын, кини кытта киһи кэпсэтэ олоруох курдук, бэйэтин көрүүтүн эмиэ чөөр баатык сааһалаан кэпсиир киһибит. Онон киниттэн эмиэ тан ыйытыылаах буллаххытына баһаалыста ыйыталаһыҥ. Онно тити сардаан көрдө дии бу батончиктара. Батончиктарбат и амтаннаахтар дии кокос уонна клубника. Кокос болағаны коктен соруллахаддар, клубника болағаны суруга суох. наһаа иччи шоколадтар олох харыстыы харыстыы хии сылдьабыт сэ отту сиэм да билигин дьоҥҥо бэссиэх бэссээрэбиниҥ подарок курдук биэрэбиниҥин онтон бүгүн ити спортсменкам кыыгын көттө Москваҕа онно веселый коробканы илдьэ барда бу маннык дьарыктанар олох туох инник ритмҥэ сылдьар оҕолорго наһаа үчүгэй астыппын баҕарабын. Онон бу акция баарынан туһанаҥҥыт, такаастаны, наһаа үчүгэй батончиктар. Оннотон хамандабар сөтөгүл махтанабын. Билигин наһаа үчүгэй кэм буола турар, үлэлэһиҥ. Дьоҥбутун онно партнердаргытын кытары диэхпин баҕарабын. Мин көһүннүм доо? Сол. Тоҕо бу ох сибээһим хайдах эрэ буолла буоллахчы саҥарыым просто. Аһа, аа оттон бүгүҥҥү көрсүһүү э кыттыылаахтарыгар, сардааналарга, Ньүргүйаанаҕа, Ньургустаанаҕа э улахан махтал. Бу маннык э ити м Хардааны эппитин курдук дии Саха сирэ бүтүннүү истэҥҥит, итэҕэйэҥҥит, туһанаргыт буоллар диэн уонна дьон-сэргэ бу доруобуйата туустаҕына хайдах курдук били хараҕа уоттанан, дии, эм, кынаттанан, үлэҕэ-хамнаска тахсара, истиэххэ-көрүөххэ көрдөөх үчүгэй. Э, били этэргэ диэри буору, сири-буору таах бааһырда сылдьыбакка, дьоҥҥо туһалыахха диэн мин ыҥырабын, һэп. Эм, Арай диэн курдук дии, арай бу академияҕа кэлбэтэх буоллуннар, арай бу өйдөөн-дьүүллээн истибэтэх буоллуннар, Инстаграмҥа, ханнар ол YouTube каналга көрбөтөх-истибэтэх, болҕомтолоругар ылбатах буоллуннар, аа, бу дьон бу үлэлэригэр төннүөхтэрин да уоҕун сөп дии, холобура да ыалдьа-ыалдьа дьиэҕэ олороллоро игин хайдахтаах курдук холобура эм, улахан проблемаларын быһаараннар, билигин тэрилтэлэригэр төннөннөр, үлэлии-хамсыы, үөрэ-көтө сылдьаллара олох өссө махтаналлара саамай үчүгэй. Аа, олох наһаа үчүгэй истэргэ. Инньэ гынан буоллаҕына, аа, бу бүгүн киирэн олорон ис истэр дьоннор аа, айаххытын атар атан диэххэ да, бу группаҕа дьону ыҥырын, биһи биэрэр информациябытын ылыныан, итэҕэйиэн, аа, бэйэҕит тус олоххутугар, бэйэҕит тускутугар кыһаллыан, аа, бэйэҕит диэки хайыһын, доруобуйаҕытын тупсарыныан, доруобуйа баар буоллаҕына, оттон барыта баар буолар былаадьа. Онон сарсын эмиэ аа, уон биир чааска бу группаҕа холбонуохпут. Эһиги главное дьоҥҥутун сэргээҕитин ыҥырыаххытын наада. Манна аа маннык буолар эбит, маннык кэпсииллэр эбит диэн уонна били бэҕэһээ эмиэ эппитим курдук туох да туһата суох сериаллары, туох да туһата суох били ааһан хаалбыт голубой огоньуктары иһин көрө олорбоккоҕут, бэйэҕит тускутугар биир чааһы анаан диэхпин баҕарабын. Бүгүн Э, төрдүс чыыһылаҕа президеммит Андрей Артурович Шавура э, бу сыллааҕы дьэ тренерин саҕалыыр, бастакы көрсүһүүтүн ыытар. Онуттан академияҕа хайдах киирэбитиир буоллаххыта, менеджергытыгар ссылка баар, менеджергытыгар тахсан, менеджер диэн кимий, ол аата буоллаҕына эһигини бу манна ыҥырбыт киһи. Бу академияҕа ыҥырбыт киһи, бу информацияны истибит киһит эһиэхэ менеджер буолар. Ээ, ону киниэхэ сибээскэ тахсаҥҥыт, дьэ, ссылкам хааннаныай, академияҕа киириэм этэ диэн боппуруостанаҥҥыт, биһигини кытта бииргэ буолун диэн ыҥырабын. Ба- бука бара доруобай буолуохха, чэл-чэгиэн сылдьыахха, уйгулаах, быйаҥнаах олохтонуохха. Болҕомтоҕут иһин махтал, сарсын көрсүөхпүт.